the Black Portuguese, as they are called. Now, not only did Europeans refer to the Jews as black, Arabs also referred to the Jews as black. Enya pete koe nye be ɖe enukelele dzɔ le ƒe akpe ɖeka alafa ene bla asieke vɔ eve me le Spain kple Portugal ɣemaɣiwo me Katlik xɔsea e wonɔ e edi be yeakeke ta le fi ma eye woƒe popu decree be la ele be Amerikatɔwo pɛtɛ xe womaxɔ yewoƒe Katlik dzixɔse o la ne wodzo ɖa le yewoƒe fiaɖuƒea aha woƒe fia kple popu ye decree nua mi woyɔe be edict ta xe wò decree nenema ƒe decree ena be ame geɖewo va tsi xaxa me Vevitɔ, ameyibɔ ketɔwo xe mexɔ Katoliki dzixɔse o. Ahan, eye le ame mawo dome la, míakpɔ Moslemwo kpakple Yudatɔwo. Wowɔa fu wo ale gbegbe. Moslemwo ya, yewo si yi ɖe North Africa to Morocco kple du kemiwo me petɛ ta fi mi koŋ yewo va nɔ. Gake Yudatɔwo, ele fi mi ya, yewo va xixa. womeganya afi ke woayi o ta wova lé ame gbogbo ɖe kɔ de kluvinyenye me. Wowɔa fu ame geɖe. Woxɔ woƒe nunɔamesiwo le wo si eye mlɔeba la, wolɔ eketɔwo hesusɔ la, wolɔ woe de tɔdziŋu me ya wova lɔ woe ƒo ɖe West Africa ƒe ƒuta. Fi ketɔwo petɛ Portuguese tɔwoe establish woƒe asitsaƒewoe le. abe Elmina kpakple Sao Tome. Aha bubu aɖewo tsɛ wole nenema miakpɔe le screen dzi. Ta wolɔ wo ƒo ɖe fiwo petee yi nye Yudatɔwoe yi nye ameyibɔwoe. Aha ta enya petee mi eye eke miwɔe la elabena woɖɔ woe be wonye ameyibɔwoe. Eya nye gbãtɔ. Evelia ye nye be le ƒe two thousand and eleven me ɖe wova ku eyɔdo ɖe Mass Grave le Portugal, le teƒe ɖe woyɔ ɖe woyɔ be Lagos. Ahan eƒe ŋkɔ Lagos ke miwo ŋkɔ ya wotsɔ nɛ la Lagos le Nigeria. Portugisewɔe tsɔ ŋkɔ ma ne efi mie. Minya be Lagos la eŋewo le fi mi zã togbɔ be Yorubatɔwoe ye le fi mi eŋewo sugbɔ ɖe fi mi zã eye eŋewo kple Yoru Yorubatɔwoe la mido ƒome. Yo. Ta le Lagos doɔ me le Portugal la, wova ku yɔdo gã aɖe he wowa he wodo eƒuwo se kpɔ be ɖe ne yewo kpɔ ɖa be ɣeka yi me ame gbogbo ketɔwo ku he wova lɔ ƒo ɖe fie na. Wova kpɔ be ɣema yi wo me ye he nye fourteen ninety two wɔ me he nye fifteen century. Ahan ɣema yi wo me ya inquisition edzɔ he eh, wobe ele be ame sia ame nexɔ Katoliko dzixɔse alo nedzo ɖa le fiaɖuƒee. Aha. Ta wowu ame gbogbo kemiwe kɔ ƒo ɖe edo kemi me, mass grave. Inquisition Era African Burials in Portugal, Historical Context and Significance The Discovery In 2009, 2011, archaeologists excavated skeletons from a mass grave at Valongo do Castelo in Lagos, Portugal.

wo match kple West Africa tɔwoe, ame ke mi woe xe wokpɔ le Portugal, woƒe DNA match kple West Africa tɔwoe eye le West Africa tɔwo dome la, woyɔ Yoruba tɔwoe be yewoe nye the closest match. Nu ke ta me be woanye eveawoe nye be. Le ɣemaɣiwo me la, wonɔ eveawoe xlẽ de Yoruba tɔwo me Wobe míaŋɛwe mínye Yorubatɔwo ƒe sub group ahan ta wonɔ ŋɛwe xlẽ de Yorubatɔwo me le esime mele be nenɔ sigbe o ke boŋ wòle be nuxlẽ Yorubatɔwo de míawoe me elabe Yoruba ŋkɔ Yoruba kura tsɛ la ŋkɔ yeye ye menye woƒe blema ŋkɔe mi o ahan yewo tsɛ wonye eŋɛ ƒomea ƒe akpa aɖe. Aha ta eya ta megblɔ be anye eviɛwoe wonye elabe ne wowa DNA tɛst xoxo be Yorubatɔwoe wonye la, ɣema ɣi wo me la, efia be eviɛwo tsɛ le eme. Aha. Mía tɔwoe. Efi mi se le lo, enye le tsi ne mi. ele eme tutututu ta menye ee azɔli ko mizɔ va West Africa alo ame ɖewoe le mía dome la nɔ deport wo tso Spain kple Portugal. Ɣemaɣiwo me la, ameyibɔwo nɔ Europe ale gbegbe le ŋutifafa me. gake xe dzixɔse ɖewoe, subɔsubɔ ɖewo va wova va nɔ anyi, wotsi tre ɖe ameyibɔwo ƒe dekɔnuwo ŋu ahan mikpɔ fi ke nyaa yi ɖe ahan history ɖe mi mebɔ na mi yoo mawu neyra mi loo akpe na mi. Meɖe kuku mige ɖe nyewo YouTube dzi loo alo nufiafia akpa gãtɔ le YouTube dzi ta meɖe kuku mige ɖe nyewo YouTube dzi. Eya ke le le mewɔ video kaka alafa ɖeka blaade vɔ enyi gbegbe ɖe YouTube dzi ta meɖe kuku mige ɖe nyewo YouTube dzi mia subscribe. Nufiafia nyewo le YouTube dzi la wo katã ku ɖe eŋewo ƒe Israel vinyenye eŋewo ƒe ŋutinya ah ŋu. Ta meɖe kuku mige ɖe nye YouTube dzi loo akpe na mi. Mawu neyra mi. Mawu neyra eve ƒomea katã.